Iva. Iva, mela kif konna qegħdin ngħidu, il-kitba eh, kreattiva llum titqis bħala arti fiha nnifisha. Apparti l-użu tagħha biex it-tfal mbagħad ikun jistgħu jiktbu b'mod tajjeb grammatikalment, imma hemm l-arti tal-kitba kreattiva. U għalhekk semmejtu jiena dan erba' kelmiet kif nistgħu ngħidu tfal ikunu kreattivi f'kitbiethom. Imma l-eħa ngħid li t-tfal jgħodd għalina wkoll għax biex ngħinu t-tfal ikunu kreattivi irid ikollna xi ftit ta' kreattività anki aħna. Mela, niġi fuqaw. Mela l-ewwel aħna ngħidu li aħna ilkoll nitwieldu b'doża tajba ta' kreattività. Jiena nemmen li kulħadd ikollu xi ftit tal-kreattività fih, issa kulħadd ikollu doża differenti. Bħala ma nistgħu ngħidu aħna lkoll ikollna l-muskoli fil-ġisem tagħna, imma ta' min ikunu żviluppati iktar minn ħaddieħor sewwa. U n-natura li min tagħmlu twil, min qasir, min irqiq, min mhux irqiq, jiena ma tantx kienet ħanina miegħi fit-tul, jiġifieri, imma insomma ili hi, In-natura hekk tagħmel u l-istess li kreattività, imma ilkoll li tina ċerta doża ta' kreattività, imma li tina n-natura waħdu mhux biżżejjed, irridu niżviluppawha. Jien ngħid bħalma kieku għandi għandi xitla f'qasrija sewwa. Iż-żerriegħa mqiegħda, imma jekk iż-żerriegħa ma nagħtix kasha, inħalliha, għall-ħniena tal-Mulej, tikber imma tikber bil-laqlma tax-xita u ma tikbirx fil ma tikbirx fil-ħila tagħha kollha. Imma jekk jiena nsaqqiha, jekk jiena ntiha sustanzi, jekk jien nara dek dik ix-xitla għandix bżonn iktar dawl milli del jew iktar del milli dawl, noqgħod attent minn xi mart li kollha, ix-xitla hemmhekk tikber fil-qawwa tagħha kollha u tagħmilli anki l-fjuri. U naħseb l-istess din ukoll il-kreattività. Ma rridux nistrieħu fuq dak li tatna n-natura. Jiena dejjem ngħid illi jiena kont ngħallem l-arti, jien għamilt 33 sena ngħallem, is-suġġett tiegħi ħafna jaħsbu li kien il-Malti prinċipali, jiena arti kont ngħallem imma għallimt il-Malti wkoll imma l-iktar arti. U kont nara ħafna tfal, kont ngħallem il-bniet iż-Żejtun. Kien ikollha ħafna studenti veru tajbin, tgħidli t-tifla kemm taf pinġi. Imma jekk din ma titgħallimx, ħa tibqa' taf dak li kienet taf. U kienet forsi tpinġi kelb bħal dak, u tibqa' tpinġi kelb bħal dak ħajjitha kollha għax ma tgħallmitx iktar. Jekk titgħallem minn dak tasal forsi għal dan imbagħad. Għax inti żidt dak li għandek. Ix-xitla, ż-żerriegħa li tagħtek in-natura, inti għamilt bħat-talenti tal-Vanġelu, ħaddimtha, żviluppajtha, U dak li nipprovaw nagħmlu aħna fit-tfal, nipprovaw naraw il-kreattività tagħhom fejn hi u niżviluppawhielhom il-kreattività fil-kitba, f'dal-każ u mhux fl-arti. L-ewwel semmejt il-muskoli jiena, kulħadd jitwieled bil-muscles hu, imma mhux kulħadd jasal hawnhekk hu, jien nixtieq nasal hemm kieku jiena imma jiena flok six pack għandi one pack imma fih ġmielu. Xi trid tagħmel biex tiżviluppa onda? Trid taħdem u trid tittrejnja. Trid tagħmel il-programm li jkollok bżonn. U l-istess fil-kitba, mela qegħdin ngħidu li il-potenzjal qiegħed hemm, imma dak mhux biżejjed iridu niżviluppawh. Kif ħa niżviluppawh? Narġa' ngħid mhux qed ngħid ta' tfal biss, anke tagħna stess sewwa. Kif ħa niżviluppawh? L-ewwel qed tinnemmen ħafna fil-qari. il-qari ta' kotba tajbin, il-kelma tajbin ta' mhux qed nitkellem fuq morali hawnhekk, tajbin li jkollhom kotba ta' stoffa, kolba ta' eċċellenza, kotba ta' letteratura veru. Naqrawhom għal gost. Jiena kull meta mmur inkellem it-tfal fi skejjel jew illum insom online, dejjem nesiġi, dejjem nenfasizza l-qari għal gost. Il-letteratura qiegħda hemm biex ittina pjaċir qabel kollox. U mbagħad jekk ittina pjaċir, ittina affarijiet oħrajn. Inħobb insemmi li jien dejjem ngħidha ta' din, ġbajt ngħidha. Nanni ngħidha bħall-ikel, jiena l-ikel irid itini gost l-ewwel, u mbagħad itini s-sustanzi, għax jekk ma jtinix gost jew ma niklux. U nieklu l-ikel nieħu gost bit-togħma tiegħu u mhux bil-vitamina A u B u C li jista' fih. L-ewwel nieħu gost bit-togħma tiegħu. U anki hawnhekk, mela aħna biex inkunu kreattivi iktar, irridu l-ewwel naqraw. Naqraw għall-gost, imma b'osservazzjoni. Ħa ngħidu x'irridu nfissru biha din osservazzjoni. Nosservaw ngħidu aħna affarijiet bħal din l-istorja min qed jirrakkunta l-awtur dik li ngħidu in the third person, jiġifieri ngħidu mela darba kien hemm qattu sabjad. mela l-awtur m'għandux x'jaqsam fl-istorja, l-awtur mhux parti mill-istorja, l-awtur huwa biss rakkontatur, qed jgħidilna xi ħaġa biss. Tista' tkun in the first person, li l-awtur isir wieħed mill-karattri, mela jiena Qattus Abjad, mela jiena l-Qattus l-Abjad, ħa ngħid l-istorja tiegħi. Huma strateġiji differenti dawn, imma ta' min li meta naqraw, u meta naturalment qed naqraw mat-tfal, bil-mod il-mod, ovvjament skont it-tfal kemm jifilħu, u skont x'etajiet huma, nixbdulhom l-attenzjoni jekk it-tfal huma ta' livell li josservaw dawn, ngħidulhom ara, hawnhekk il-qattus, il-kittieb sar il-qattus hawn, qed ikellimna hu. Hemm differenza minn meta l-awtur issa huwa qed jirrakkonta biss, u affarijiet bħal dawn ta' min nosservawhom. Anki pereżempju jekk ikonx hemm flashbacks ġol-istorja, l-istorja tibda minn wara, bħal ma naraw fiċ-ċinema sewwa. Pereżempju, malli l-ajruplan illandia ħassejt dwejjaq kbar donnha qalbi ħittni x'kien hemm lest għalija. Mela donnok inti diġa qed tgħidlu lill-qarrej illi ġejja xi ħaġa ta' diżappunt, imma ma tlux x'inhi u mbagħad mort lura. Dawn huma kollha strateġiji illi fil-qari meta qed naqraw, kemm aħna u kemm mat-tfal, jekk it-tfal jifilħu ta' min ngħinuhom josservawhom dawn. Anki l-karattri tal-ktieb, per eżempju, normalment ngħidu l-karattri ħżiena, tajbin imma dejjem ikun hekk. Jew kull karattru forsi ta' din istorja għandu t-tajjeb u għandu l-ħażin. Anki dak li huwa suppost il-viljak tal-ktieb, il-vilin, imma għandu xi tajjeb fih, u forsi anki dak l-hu l-qaddis, imma xi rokna mudlama fil-karattru tiegħu għandu, pereżempju. Jew forsi ġieli tibqa' sal-aħħar fl-istorja ma tafx min kien tajjeb u ħażin. Fir dawn tajjeb li nosservawhom, mhux naqraw l-istorja u għalaqna l-ktieb u qisu ma ġara xejn, imma nippruvaw nagħmlu analiżi anki żgħir Mat-tfal tajjeb nibdew b'din l-analiżi, mingħajr ma noqogħdu nidħlu f'termini ta' ismijiet ta' termini letterari u affarijiet bħal dawn, ma naħsibx hemm għalfejn, naturalment skont l-etajiet sewwa. Imma li nibdew ngħinu t-tfal josservawhom dawn, jiena nemmen illi jgħin mbagħad meta t-tfal jiġu biex jiktbu xi ħaġa huma. Issa ħa niġi mela għandna storja u ħa nibdew nippjanawha. Jiena nemmen ħafna illi storja trid tippjana qabel tiktibha. Jiġifieri mhux taqbad u ġietek idea illum u l-għada tibda tiktibha. Kien hemm żmien ta' kont nagħmel hekk jiena meta kont prożuntuż. Meta tiġini idea u naħseb li f'daqqa waħda jiena għandi storja lesta. Bil-mod il-mod tibda titgħallem illi trid tagħmel ir-riċerka tiegħek qabel taqbad biss tikteb għadek qed tippjana. Forsi jien naf jekk għandek fl-istorja xi ħadd li huwa delettant tal-mudelli, pereżempju, jibni l-mudelli tal-karozza, tal-karozzi. Jien irrid nagħmel riċerka fuq x'jagħmel min ikun delettant ta' dan id-delizzju. Anki nieħu vokabularju, pereżempju, li jużaw, dawn riċerki kollha rrid trid tagħmilhom. Issa, ovvjament, nerġa' ngħid, għaltu ħad tikteb xi ħaġa impenjattiva, għaltu xi ħaġa żgħira, imma xi tip ta' riċerka żgħira dejjem rid ikun hemm qabel, jew forsi xi ħadd marat b'ċerta marda u rrid nkun naf fuq dik il-marda jiena. Jekk ħan ikteb xi ħaġa ta' letteratura impenjattiva, eh, eh, rrid nagħmel riċerka daqs tabib fiha. Jew forsi storja ta' ċertu żmien partikolari, jekk pereżempju żmien il-gwerra, Irrid inkun nirriċerka tajjeb il-perjodu li jiena ħa nikteb fuqu u mhux noqgħod fuq dak li naf. Ir-riċerka ħafna drabi tirriċerka ħafna u tuża tikka żgħira minnha dik, ma jimpurtax imma tajjeb li inti tkun ippreparat sewwa. Fejn jidħlu t-tfal, nemmen ħafna li jiddiskutu bejniethom. Għalhekk kien iħobb issa ħa nitkellmu iktar tard fuqha meta niġu għall-lat prattiku. Illi t-tfal jaħdmu ħafna fi gruppi, nemmen ħafna fiha jiena li flok jiktbu xi ħaġa għal rashom hekk li jkunu grupp hemm art tnejn ta' għax li jiddiskutu forsi jien naf jaqsmu l-ideat tagħhom. Jien naf Mark ħareġ b'idea u jien naf Wen iżdidet magħha u Charlize biċ-ċoħra u issa siġra. Issa siġra toħroġ il-frijaj. Idea li kienet fuq zokk wieħed u kulħadd jaqsam l-ideat flimkien, l-idea tibda tiffjorixxi. Id-diskussjoni nsiba ħaġa utli. Issa ħalli ġu ftit għall-ideat prattiċi, għax forsi din li forsi l-iktar li intom tixtiqu nafsu fuqha, fil-klassi xi nista' nagħmel biex nagħmel tip ta' eżerċizzji jew isseħħu l-workshops jekk inti trid dwar il-kitba kreattiva. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu u forsi ħafna milli se ngħid tafuhom diġà, imma ħa nitkellmu ftit fuqhom. Pereżempju, ejja ngħidu illi l-ewwel ma nagħmlu t-tfal nippreżentalhom riċetta. Qegħdin fi żmien tal-Milied, ngħidulhom ħa naraw kif insajru l-imbuljuta. U ittihom riċetta. Tagħmilhom fuq il-PowerPoint, pereżempju, tagħmilhom fuq il-whiteboard, l-interactive whiteboard, mela hemmhekk għandek l-ingredjenti, nista' noqgħod naqra l-ingredjenti għax inkelli qabarni aptita malajr. U mbagħad għandek il-metodu. Aħna nafu li kull riċetta tkun maqsuma f'dawn iż-żewġ kategoriji. L-affarijiet li teħtieġ għall-istess sajjar, u mbagħad il-metodu kif sejjer is-sajjarhom. Mela l-ewwel lit-tfal turihom riċetta ta' vera, ta' xi ħaġa li veru nsajruha hekk. U tajjeb jekk trid ir-riċetta ħallilhom hemmhekk, u l-interactive whiteboard ħallilhom hemmhekk. Però issa minn din riċetta ta' vera ngħaddu għal xi ħaġa riċetta maġika. Mela ngħidilhom ejjew ħa nagħmlu riċetta maġika. Pereżempju kif iċċekken lil xi ħadd jew kif tista' tiċkien inti. Ħa nsajru riċetta b'dan it-tip ta' likwidu jew x'inhu, illi meta tixorbu, jew issa naraw kif, inti ħa tiċkien. Imma diġà għandna l-gwida tar-riċetta ta' veru, ħa nimxu fuq l-istess metodu, l-ingredjenti li rrid u kif ħa nagħmilhom b'din riċetta maġika. Però rridu nsaqsu ftit qabel, eh? Pereżempju, x'ingredjenti għandi bżonn? U fiex ħa nsajjarhom? Ġo Borma ħa nsajjarhom dawn. Kaldarun, il-forn, ġo taħġen, ġo microwave. Ifieri dawn tajjeb li t-tfal iddiskutuhom ħalli inti taqanqilhom kemm il-kreattività tagħhom. Għandi bżonn xi ħadd jgħini forsi għax forsi għal kaldarun tqil wisq jew xi ħadd trid iqattagħli ċertu ingredjent partikolari. Irrid nistenna xi żmien jew xi ħin Meta ħa nagħmilha din ir-riċetta forsi din ir-riċetta taħdem jekk ikun qamar kwinta jew malli jdoqq nofs il-lejl trid tagħmilha din ir-riċetta maġika. U l-prodott finali ħa jkun likwidu li tixorbu, spray li tbixxu, ungwent li tidilku, pillola li tiblaħħa, kif ħa tiġi r-riċetta meta tkun meta tkun lesta. Tiskanta meta tibda ssaqsi affarijiet bħal dawn, tinduna kemm hemm punti li tista' ssemmihom u forsi ma tkunx tajt kashom. U fl-aħħar nett nistgħu ngħidu wkoll l-effett kemm se jdum ta' din il-taħlita illi se nagħmel. U effett li jibqa' għal dejjem jew idum biss ftit tal-ħin u mbagħad terġa' tiġi bħal ma kont. Jew trid riċetta oħra, l-antidote, ngħidulhom x'hekk, biex tiġi għall-qies normali. Jiġifieri jekk dawn mat-tfal nibdew insaqsuhomlhom dawn qabel jibdew jiktbuha dir-riċetta, diġà qed ittihom ħafna inti ideat u mod x'jistgħu jagħmlu. Irridu niggwidaw imma jiena qatt ma nemmen it-tfal għalkemm meta ngħidu kitba kreattiva imma mhux li tħallihom għal riħhom għax inkella jħossu ruħhom mitlufin. Ħa nerġa' ndur lura għal meta kont ngħallem l-arti jiena. L-agħar ħaġa li nista' nagħmel kont ngħidilhom illum għandkom karta pinċu li tridu. Hemmhekk it-tfal gerfixthom. Għax ma jafux x'sejagħmlu. Miegħek tgħidilhom ara kulħadd jagħmel ċirku fin-nofs. Issa miċ-ċirken oħorġu linja. Mbagħad minn hemm ħadd tħalli tħallihom imma tajthom il-bażi. L-istess fil-kitba. Fil-kitba dawn il-mistoqsijiet li għandkom quddiemkom bħalissa dawn dawn jgħinuhom it-tfal biex ma jħasshomx mitlufin biex huma diġà għandhom ftit tad-direzzjoni. Issa wkoll issaqshom imma inti għalfejn trid tiċkina hawnhekk jew iċċekka lil xi ħadd. Għandek xi raġuni? Forsi hemm xi vantaġġi li meta tkun żgħir ħafna inti hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel meta tiċkien u li ma tistax tagħmilha bil-qis normali tiegħek. Għax forsi meta niċkien nkun nista' nidħol jien naf minn taħt il-bieb u nidħol f'kamra sigrieta u nara affarijiet li ma kontx Insomma, dak imbagħad ħalli f'idejhom. Imma trid tistaqsihomlhom dawn. Fl-aħħar qed tgħidilhom u l-esperiment kif mar? Mar tajjeb, irnexxa, jew kien hemm xi ntopp u xi ħaġa marret ħażin. U hemm it-tfal mela ħajkbu din ir-riċetta u jagħmlu analiżi wara tal-esperiment kif mar u għaliex għamluha u għandhom qisha storja. Għax għandek l-istorja ta' inti kif wasal ta' din ir-riċetta. Mela, dik naħseb huwa l-ewwel Biċċa xogħol illi eżerċizzju naħseb li t-tfal jieħdu gost b'dan appruvajtu kemm il-darba jiena ma' skejjel oħrajn u kien hemm fejn ħadem ħafna kien hemm fejn ma tantx ħadem skont it-tfal il-burdata li jkunu fiha u l-burdata li nkun jien forsi wkoll. Imma kien hemm każi fejn għamlu xogħol sabiħ ħafna dan l-eżerċizzju. Idea oħra, it-tieni waħda, intervista ma' oġġett inanimat, din inħobbha nħobbha jien. Meta t-tfal se jintervistaw mhux lill-persuna, lill-oġġett inanimat, xi ħadd li ma tiċċaqlaqx, li m'għandhiex ħajja. Pereżempju, intervista ma' arloġġ. Intervista ma' siġġu li jitbandal minn dawn, rocking chair. Jew ma' kappell, jew ma' libsa. jew intervista ma' Par Żarbut, jew intervista ma' Vazett antik li kien ilu d-dar għandkom, jew intervista forsi jien naf ma' Kitla, intervista ma' Lapes, anki oġġett komuni raw quddiemhom, ma' Rota, ma' Kikra. Affarijiet kollha huma bla ħajja, mhux intervista ma' persuna, kif qed tarawhom f'dil-każ aqqas annimali ma' għamilt, oġġ għax l-annimal għandu ħajja sew dawn inanimati. Issa hawnhekk ukoll, mod speċjal kif ikunu tfal daqsxejn kbar, eh? Kif ikunu tfal daqsxejn kbar, ta' min inkellmuhom qabel. Oġġetti inanimati imma x'qed nippretendu minnu? Diġi li għamilt anke mal-kbar, jena, u tiskanta kemm tkun interessanti. It-tfal jistgħu jaħdmu trejn trejn l-ewwel net hawnhekk. Wieħed qed jagħmel l-intervista, huwa l-intervistatur, u l-ieħor huwa jew l-oħra l-oġġett li intgħases, sewwa? U jekk trid l-eżerċizzju tirrepetih billi taqilbu mbagħad. Min kien qed jintervista, sar l-oġġett, eċċetera u jintgħażel forsi suġġett ieħor. Ġifieri dan tista' tirrepetih kemm trid. Imma qabel tibda l-attività, tkellem mat-tfal dwar in-natura tal-oġġett li jkun intgħażel. X'jiġifieri? Mela, ejja nagħmlu mod għażilna kikra, bħal eżempju. Tgħid il-kikra tiddejjaq meta daqq ix-xtula ġo fiha lil Majali u daqq lil ma kiesaħ. Din darba niftakar kont qed nemra ma' tfal kienu pjuttostna kbar u kien hemm tifla minnhom qaltli l-kikra għax taf kemm niddejjaq filli nkun jiena qed ikolli l-misħun fija mbagħad xtuli lil ma kiesa nqos ħafna bard. Tgħid tgħid. Tgħid jiena ma tantx naqbel miegħek ta. Għax in-natura tal-kikkra maħluqa biex tkun hekk. Meta qed tagħmel hekk inti insejt li dik hi kikkra, inti qed tirraġuna bil-moħħ tiegħek ta' persuna, għax aħna jiġrilna hekk. Il-kikkra maħluqa biex taċċetta ġo fiha kemm ilma kiesa u kemm ilma sħun, il-kikkra ma tiddejjax. Irridu nżommu l-karatteristiċi qed jiġifieri, jew tiddejjaq kif tħoss il-mustaċċi ta' xi ħadd iħokku magħha, il-kikkra mdorrija għax il-kikkra inħolqot għalhekk, dik ma ddejjaqhiex il-kikkra. li kikk la jdeqqu affarijiet illi hi mhix maħluqa għalihom. Per eżempju, mela biex tiddejjaq? Tiddejjaq jekk ixelfuha. Għax hi l-kikra tieħu gost tibqa' sħiħa kif inhi sewwa. Il-kikra tiddeq tinkisrilha l-widna. Għax ukoll ma tkunx kompluta, l-widna hija parti mill-kikra li hija importanti. Tiddeq jekk ma jnaddfuhiex, eh? ħalluha maħmuġa. għax tieħu gost li l-kikkra tkun sabiħa, tibda forsi jifirduhom il-plattina għax huma żewġt iħbieb dejjem flimkien kikkra u l-plattina. Allura tiddeq jekk jifirduha, jekk jien naf il-plattin joħduha xi mkien ieħor jew tinkiser plattina, issa mieta talija. Ifri niggwidaw l-tfal biex met jitkellmu dwar oġġett l-animat, għalkemm dan ikun qed jaħseb u jitkellem bħalna l-bnedmin, jekk tiġi bqajżhom il-karatteristiċi tiegħu. U hemm tiġi interessanti, meta l-kikra qed tkellimni lili, imma baqgħet kikra, ma saritx bniedem, baqgħet kikra. Jiġifieri l-kikra ma tistax tħoss il-bard bħalna. L-arloġġ ma jistax jgħid li tuġaw rasu bit-tektik. Aħna l-arloġġi joħdilna rasna, forsi kienx arloġġ minn dawk il-kbar f'nofs tal-lejl eh, tek tek, imma hu nnifsu u maħluq għalhekk dik hija ħajtu Ttif jiġifieri it-tfal niggwidawhom biex ma jħaltux oġġett tal-animat iżommuh inanimat. Ehm, il-pultruna tieħu gost meta jpoġġu fuqha, anke jekk ikun xi ħadd jinna f'goff, il-pultruna f'saħħitha li ħadmet biex tilqa' il-minu kemm irqiq kemm oħxon ma tiddejjax b'saħħitha. Il-kitla ma tibżax min-nar, ma nistax nikteb jiena intervista ma' kitla u l-kitla tgħid illi tibża' meta tkun fuq in-nar, iku xogħolha. U l-istess iż-żarbun jixxittja ballun ma jweġġax il-ballun, iż-żarbun kapaċi jagħmel hekk. Jew ir-rota ma tweġġax meta jirkbuha anki jekk jirkibha xi ħadd naqoħxon, ir-roti l-manifatturuhom jien ma fal, Kull tip ta' nies. Jiġifieri dawn u l-ibsa ma tiddejjaqx, pereżempju, mit-tidwil ġol wacchie machine, ġol magna tal-ħasil, ma toħdilhiex rasha, anzi tieħu gost. Li rrid ngħid b'da kollu huwa li meta l-itfal qed nruhom li jagħmlu din l-intervista ma' oġġett bla ħajja, għalkemm l-oġġett qed jitkellem imma jrid jibqa' fidil lejn in-natura tiegħu. U dawn huma kollha punti li l-oġġett jibqa' fidil lejn dak li hu. Imbagħad sabiħ li t-tfal intuhom ċans jaqraw, jaqraw quddiem il-klassi biex dak li jagħmlu ħaddieħor jitgħallem minnu għax it-tfal se jitgħallmu minn xulxin. Jaqsmu l-ideat u jiddakkru minn xulxin. Pereżempju, tgħid tara tassew dik l-idea kif ma ġietx ġo rasna aħna u kemm hi ħelwa dik l-idea. Ovvjament, inħobb ngħidha din, ħa jkollok tfal li jistħu u tisfurzajhomx biex jaqraw. Jien niftakar meta kont meta kont fil-klassi meta kont żgħir u anke meta kont żgħir ħafna ta' anke kont fis-sekondarja, kieku qatt tollet sebgħi biex nistaqsi jiena xi ħaġa, jekk joro nistħu kont nitkellem quddiem ħaddieħor. U hawn tfal li jkunu hekk, għax kien għamlulhom hekk, it-tfal jibdew jibżgħu minn dik il-lezzjoni jekk il-lezzjoni tal-kreattività għax jibżgħu li mbagħad ħa mbagħad naqra. Għax ikun hawn tfal li jipprovaw joqogħdu jiktbu fil-kwiet, jitkellmu ma' tfal oħrajn, ma biex jaqra qudiem il-klassi. Eh, għalihom ikun martirju. Però għati ċans għax ikun hawn minn bil-maqlub, ikun hawn minn jieħu gost. It-tielet waħda. Kemm nosserva li hawn nuqqas kbir ta' umuriżmu. Meta ġieli wkoll kelli x'workshops mat-tfal rar issib xi tfal li jiktbu xi ħaġa tad-daħk. Naħseb illum, ma nafx, taf forsi din hija impressjoni tiegħi, imma forsi llum it-tfal li qed jaraw ħafna programmi ta' films fuq vjolenza u fuq hekk, ishom it-tfal illum iktar sibhom fl-action imma l-umuriżmu, xi ħaġa umuristika bis-sens, issa ma tantx tiġri moħħhom, mela ejja nippruvaw niggwidawhom daqsxejn u nintuhom, pereżempju, djalogu, djalogu, mela issa għandna issa reċta hawnhekk bejn tnejn. Imma forsi jieħu xejra ftit ta' umoriżmu. Pereżempju, djalogu bejn qattus, skużawni, bejn kelb u asfur tal-bejt. Jew djalogu bejn l-infa u siġġu. Nistgħu nsibu xi ħaġa dawn, eh? Tad-daħk forsi bejnietom, jew lapis u gomma. jew djalogu bejn ktieb u vażett. Imma kif qed qabel, it-tfal ma rridux nħalluhom daqshekk mitlufin, irridu niggwidawhom daqsxejn. U kieku tajjeb illi biex tistartjalhom naqal mutur, hekk tal-kreattività, tkun ippreparat xi ħaġa minn qabel inti. Ktibta jew sibta xi mkien tajjeb u taqrajilhom. Imma jekk ħadtihom eh, Jekk ħa taqralhom bejn għasfur u kelb, kif se nagħmel jien issa, għadtilhomx dik għax inkella jispiċċa kulħadd jikkupjaha sewwa. Imma biex turihom xi trid, ħalli t-tfal jifhmu inti x'qed tippretendi minnhom. Għaliex ħafna drabi, t-tfal ma ħdux for granted illa xattilhom djalogu bejn għasfur u kelb kulħadd fehmek, trid tiggwidhom daqsxejn. għax inkella jħossu ruħhom wisq mitlufin. Ejja nagħmlu mod li għandna dan id-djalogu. U dan ippreparajt xi ħaġa żgħira jien ta' page ta' biss hawnhekk mhix xejn. Imma biex it-tfal qed igwidhom naqra. L-għasfur. Bsit, bsit, bsit. Eskot, kif ħadd li moħħi dal-għodu għadu bil-kemm sebaħ. Mela nsejt int kemm timbaħ meta tara li ġinġer il-qattus ta' Romina. Ah, ma dak ikolli raġun. Għax Ginger mhux suppost jiġi fuq il-ħajt tagħna. U jien ukoll għandi raġun ninkanta, għax illum b'razzi u se nsib ħafna x'niekol. Jien m'għandix għalfejn infittex ikel, għax Karl dejjem ilestili kla tajba minn dawk il-pakketti li jixtrili. Hemm min dejjem hawn ġew, joħorġok biss ftit minuti kuljum u jorbtok biċ-ċinga. Ara jien dejjem nittajjar ħieles fil-beraħ tas-sema. Imma billejl torqod barra, mhux bħali. Jien għandi kutra ħoxra, ġo qoffa sabiħa, apposta għalija. Hux bard bard, aħna ma nħossux bard. U meta tkun ix-xita, jien ma nħabbilx rasi għax inkun imgeddes ġewwa. Lanqas jien ma ħabbel rasi. Nitgeddes ġol-friegħi ta' waħda minn dawk is-siġra tal-pjazza jew ġol-ventilatur ta' Mario u nħalliha nieżla Aħna m'għandniex ħsied bħalkom il-klieb, aħna ħadd mhu sidna. Sakemm jitfaċċi kaċċatur u plum! Eh, u inti tkun fit-triq titfaċċi karozza u xlomb! Iskot, iskot! Dan qed ixomm il-ġinġer resaqlaw. Mela anki jaqbil li dabbar rasi, bsit, bsit, bsit, wow, wow, wow. U hekk għamilna dialogu żgħir qasir. It-tfal jieħdu gost taqrajulhom dan u turjom xi tridu tfal meta tentużjażmuhom iju iju ma nagħmlu xi ħaġa hekk aħna. Narġa' ngħid ittihomx sewwa bejn għasfur u kelb għax ikella se jikkupjaw. Imma l-inqas iggwidajthom ftit hawnhekk. X'tixtieq minnhom? Jekk ikunu tfal kbar, ara tistax iġġorhom josservaw, per eżempju, meta l-għasfur qallu nitgeddes ġol-friegħi. Ma qallux ta' siġra, imma qallu ta' waħda mis-siġar tal-pjazza. Qed ikun iktar dirett. Ma qallux immur norqod ġo xi vintilatur, ġol-ventalatur ta' Mario. Fi kitba kreattiva dawn jagħmlu sabiħ għax inti hemmhekk it-tiegħek qed tagħmel iktar personalizzata. L-għasfur qed jitkellem dwar xi ħaġa li jafha, is-siġar li jafhom. Il-ventilatur ta' dar jaf ta' min hi għax ġieli mar fiha. Dawn kollha sbieħ fil-kitba kreattiva. Bħalma ngħidu jekk ngħid jiena pereżempju l-bitħa tan-nanna kienet dejjem sabiħa kollha bil-fjuri. Imma jekk ngħid il-bitħa tagħna kienet sabiħa kollha bil-qsari tas-sardinell. F'daqqa waħda qed intiha xejn iktar personalizzata. Jekk ngħid in-nannu kull filgħodu rah jinxteħitlek fuq il-pultruna jaqra l-gazzetta. Imma jekk ngħid in-nannu kien jinxteħ fuq il-pultruna jaqra t-Times. jaqra l-orizzont, jaqra n-nazzjon, jien ngħid li trid, skont x'għandek bżonn. Imma malli semmejt iktar xi ħaġa personali, inti qed tagħti karattru. Qed tagħti anke jekk jaqra t-Times, jaqra t-Times li bl-Ingliż, u ġi l-Ingliż tagħha ma jkunx ħafif wisq, mela n-nannu diġà nafu x'tip ta' nannu hu, qed tifhem. Jiġifieri dawn kif ikunu tfal kbar ta' min wieħed josservhom. Meta ilestu d-djalogu, Ara jridux jirreċtawh. Jiġifieri jkollok żewġ ftit tfal, wieħed ħamel tal-kelb, l-ieħor tal-għasfur tal-bejt, u jaqrawh u forsi jkunu tfal jieqal u jistgħu jaqrawh b'mod animat daqsxejn, u l-lezzjoni hemm issa ma baqgħetx iktar miktuba imma ġiet ukoll animata. U l-aħħar ehm, idea li ħan nsemmilkom li forsi ġili għamiltu għax din idea komuni, storja bl-istampi. Ġifieri inti kull ma trid tagħmel, ipprepara daqs 20 stampa jew aktar. Li tkun qasqas minn xi rivisti u llum tista' tniżżilhom mill-internet u tipprintihom sewwa. U tagħmilhom qishom karti tal-lopek, twaħħalhom fuq kartonċina, bħalma jkun setta l-uno, U jekk inti ħa tużhom, kniksihom daqsxejn bil għandek ċans tilgħab naqra tagħmilhom bil-contact paper biex terġa' tużhom, jiġu qishom sett karti tal-logħob. Stampi li trid, affarijiet differenti. Qattus, karozza, raġel, affarijiet li huma differenti minn xulxin kemm jista' jkun. Iktar ma jkunu varjati, jiġifieri inti se jkollok ara għażel annimali domestiċi jew slavaġ, għażel persuni ta' etnijiet differenti, oġġetti tad-dar, oġġetti li jsibu fil-kċina jew fis-salott, kamra tas-sodda, u mezz ta' trasport u logħob, sport, ikel. Affarijiet għamilhom kollha qishom karti tal-logħob. Mela mbagħad ħadd ħawadhom kif inħawdu qed nilagħbu l-karti, Dan ikun jgħidu tirmuxkom, ma nafx illum min għad juża dil-kelma tirmuxkom il-kart, hekk konna ngħidu ħa tirmixkom, iddaħħalhom f'xulxin hekk insomma. Eh, mela, ħa tħawwadhom u l-klassi tqassabha f'erba' gruppi jew ħamsa skont il-qis tal-klassi. U l-kull grupp ittih pereżempju ħames stampi jew sitta skont kemm skont kemm għandek. Issa kull grupp irid jikteb storja qasira li fiha jdaħħal l-oġġetti jew il-karattri kollha tal-istampi. Mela jekk inti għandek qattus, karozza, washing machine, vaska bil-ħut u tifel rieqed, dak ħa tagħmel storja li ħa jidħlu fiha dawk. Issa ssemmihom kif trid. Jekk flok qattus tgħid qtates ma ġara xejn flok karozza tgħid karozzi tista' wkoll li ma ssemmi l-ewwel u t-tiemen imma imma interessanti li tara tfal kif jirnexxilhom jaqdu affarijiet illi kif tarhom hekk m'għandhom l-ebda konnessjoni flimkien. Imma tfal b'xi mod se jippruvaw isibu xi ħaġa li taqadhom flimkien f'din l-istorja illi se jagħmlu. U wkoll hawnhekk tista' tirrepeti f'dan l-eżerċizzju billi eh, tiġbor l-istampi tarġa' tħawwadhom, ħattihom lil gruppi oħrajn u dak li kellu l-karozza ġiet għand xi ħadd ieħor issa l-karozza ġiet sama l-ġelat, pereżempju, u ħa tara kif ħa tagħmilha. Ftit suġġerimenti tal-aħħar għax issa nixtieq intikom ċans ħa niddiskutu daqsxejn. Tikkoreġilhomx l-ortografija Dikha nara importanti jiena. Toqgħodx tagħmilhom il-korrezzjonijiet, il-lezzjoni tal-kreattività ma nħoss li għandha nħalltu ortografija. Għax ikellha jkollok tfal li jibqgħu lura milli jkunu kreattivi għax ċertu kelma ma jafux kif jiktbuha. Jien niftakar għal-bidu kienu saqsu li dik kif tikteb il-kelma, iktibha kif trid. Ikteb li trid. Hawnhekk mhux nagħtu każ ta' spelling. ħa nħallu t-tfal ikunu miftuħin kemm jista' jkun. Meta jiktbu, ara sib xi ħaġa pożittiva f'dak li jagħmlu, sew dejjem faħħarilhom. Ħalli tagħmilhom il-kuraġġ. Ikun hemm tfal veru li l-karattiv tagħhom tkun qiesa, imma xi ħaġa ssibilhom dejjem u faħħarilhom. Imma mill-banda l-oħra, Tiddejjaqx illi b'mod ġenerali, mingħajr ma forsi tkun qiegħed tipponta sebgħek lejn xi ħadd, turihom fejn jistgħu jtejbuha l-kitba tagħhom, ma jimpurtax. Għax ma rridux immorru fl-estrem l-ieħor, mbagħad infaħħruhom, ih proset kemm hi sabiħa, kemm hi sabiħa, u hekk ma tgħallmu xejn sewwa. Imma b'ċerta diplomazija, tajjeb wieħed jurihom kif jistgħu jtejbu x-xogħol tagħhom. U kultant nistgħu nagħmluhom nagħmluhom PowerPoint, pereżempju, ta' xi xogħol, nagħmluhom bl istampi fihom, intellgħuhilhom qudiem il-klassi kollha, għax it-tfal jieħdu gost sew jaraw ix-xogħol tagħhom li jkunu kitbu jkun isar b'mod iktar issa artistiku. Kultant forsi wkoll tagħmel kompetizzjoni illi jivvutaw għall-aħjar waħda, ovvjament ħadd mist jivvota għal tiegħu stess sewwa. Ehm, Dik araw intom, kulħadd irid jara klassi tiegħu x'ambjent ikun hemm, imma kultant forsi tajjeb li kollha din daqqa kompetizzjoni kultant naħseb tagħmel il-ġid.